Hal okaýar, hökümete tabşyrýarlar. Şeýdip barar, şeýdip gaýyn görgülem öýde tikin işini eder, gyzja görgüli. Şeýdipdik, neme etdik-dä, şu çaka geldik. Indi bu düzgün bir tapylgysyz düzgün boldy, hezillik düzgün boldy. Hudaýym Ömür ýaşap ýörsün şu durmuş prezidentimiziňem hudaýym başy sag bolsun görjagy oň bolsun kakam görgüliň hiç wagt haty kesilmedi şu tä uruşyň kyrk birinji ýylda gitýä bir ýyllygam harby okuwyny okaýa o ýurtda hä ondan kyrk ikinji ýylam nämä barýa uruşyň içine girýä urşuň içine girip ynha apreliň otuzy günüm ýerden jan berýä kakam. Arkasy bilen ýandak getirýärdi. Soň ýandagyň gatyda çöpi ýananja çöpünem kakamyň ütüjegi bar eken bir gurplanýança. Ine şoň bilen gije saban gyryp, omal tok ýok, gaz ýok. Saban gyryp-gyryp görgüli ýandak bilen-ä gaýnadar. Şeýdibem eşejegini ýuwar. Şeker daýza, indi şu saralan sahypalary bar şu taýda. Munda näme saklaýaňyz siz? Muny bara biten ha alyslarda galdy Merdiň mazary diýip ýazylandyr muny. Ol ölmeli däldi diýip ýazylýar şu gazetdede. Ol adamlar baky nemeli adam watan sürün, halky sürün jan çeken adam. Aýratynam Baltikaň bir nemesinde dagyna zähmet çekýärler. Şondaky gören nemeleri Hiç, ýatdan çykarýar Şu siziň kakaňyzmy?
Şu meň kakam bolmaly. Indi esasy maksat o taýda gahrymanyň hakyky keşbi şu siziň öz kakaňyzyň özünden durmuşdan alnan bölegi. Jigilimiziň özümiziň şaý-seplerini bir ýerde bir şuň ýaly kümüş şaýjyk bolsa şony eltip hökümete tabşyryp ýygnadylar. Şu näme? Ýarag ýasamaly. Şonuň üçinem biz bagyşladyk hemme zadymyzy. Ýaňky ýaşulyň aýdyşy ýalak, bir ýapynasy, bir ýazynasy bardy öýde. Başga zat ýok. Indiki bu ýaşlar döwür geldi, gowy, sag bolsun, hormatly Prezidentimiz okanyňam gadyryny bilýär, işläniňem gadyryny bilýär. Terbiýeçi, terbiýeli gyzlaňam aýdyp otyr, terbiýelije boluň diýip çykyşynda men diňilýän. Öz döwrümiz bile bulaň döwri deň däl. Ýöne görenem biz bolaly, eşdenem biz bolaly. Biziň agtyklammyz, çowluklammyz indi bular. Indi bular görmesin. Görenem biz bolaly, eşdenem. Biz sany aýdardan gaty. Meň kakam frontda galdy. Kakamdan kiçisi eli bile gözüni aldyryp geldi. Elinden iýtmeli bolduk. Agzyna nahar tutmaly bolduk. Kakam bolsa galdy. Ýene bir kakamdan ylsam ol bolsa ýaraly bolup geldi. Ol soň gelip öldi. Näme etjek? Durmuş şeýle gelýär. Gelşine görä-de hemme zady geçirýäň. Ýetim galdyk. Ýaňky diýşi ýalak ýöne şo şaý-sep. Hemme zady fronta bagyşladyk. Özümiz Selmi ýeli, ot ýeli, ahyry biz şo hökümetiň ýoluna zatlamyzy berdik. Sypyryp-sypyryp ejem görgüli ýygnanlara eltip berdi. Şo fronta şaý-sep diýip. Bolýa indiki ýaşlar sag bolsun, prezidentiň jany sag bolsun, uruş-sögüş bolmasyn, ýurt parahatlyk bolsun, geýenini geýýäler, iýenini iýýäler.